D akken deg lɛehd aqdim, yeɛni deg lweqt n anbiya, akkit asmi Sidi Ṛebbi i isers agdud-is, llan ttrajun Lmasiḥ win akken ara d-yas. Dɣa deg zzman-is. Skud llan widak i t-iɛeqlen. Ayagi i i nebɣa ad d-nwali ass-agi. Taṣeddart tamezwarut ara d-nwali, ad tt-id-nwali deg Linǧil-agi d ayman n Yuḥenna, ixef wis tlata taṣeddart tis tlata, anda awal n Sidi Ṛebbi Lmasiḥ yenna i Sidna Ɛisa, yerra-yas, S tidet ad ak-inniɣ, Yiwen ur yezmir ad iẓer tagelda n Ṛebbi ur d-iɛawed ara talalit. Imeslayen-agi-nni yettmeslay-iten-id i yiwen seg seg imeqqranen n Wat Isṛayil mi qqaren Niqudimus, yeɛni Nikodem. Dɣa ad nwali amezwaru i d-icehden d akken, yeɛni, Wagi d Lmasiḥ, d Yuḥenna. Yuḥenna neɣ d Yeḥya Aɣeṭṭas, Jean le Baptiste. Yeḥya Aɣeṭṭas yusa-d kra n lweqt kan uqbel Lmasiḥ, yani ma nezmer nini iɣleb-it mem d mmi-s xalti-s, mem i ciṭuḥ n lweqt kan.

Atah, atah wamek i d-iceggeɛ Yeḥya asmi i d-ceggɛen ɣur-s, neɣ amek i d-icehhed tsureft-agi. Yeḥya asmi d-ceggɛen ɣur-s lḥekkam n wudayen si temdint n Lquds, ceggɛen-d ɣur-s tajmaɛt n lmuqeddmin akk d imḍebbren n At Lewwi akken ad sseqsin, nnan-as. Anwa-k keččini? Inna-yasen, D tidet mebla tuffra, mačči d nekk i d Lmasiḥ. Rnan steqsan-t, Anwa-k ihi? D kečč i d nnif i Ilyas? Yeḥya yenna-yasen, Xaṭi, mačči d nekk. Nutni rran-as, D nnbi i telliḍ? Netta yerra-yasen, Xaṭi. Rnan ḥeṛṣen-t, nnan-as, Anwa-k ihi? Ilaq ad nerr s lexbar i wid i d aɣ-d-iceggɛen, D acu i d-teqqareḍ ɣef yiman-ik? Yeḥya yenna-yasen, Nekk d win akken ɣif i d-yenna nnbi Icɛya, Taɣect tettɛeggiḍ deg uneẓruf, heggit abrid i Sidi Ṛebbi. Yeḥya Xeṭṭas ur sen-d-yenni ara anwa d netta s yisem-nnes, yerra-ten ɣer tektabt n Nnbi Icɛya ixef wis rebɛin, anda deg tektabt-agi n Icɛya, tessebgan-iyi-d d akken, en fait, Amceyyeɛ n Sidi Ṛebbi ara iheggin abrid i Lmasiḥ, ad ittɛeggiḍ deg uneẓruf. Ittmeslay-d ɣef Yeḥya aṭas yellan d netta. U d tidet, d ayen i yexdem Yeḥya aɣeṭṭas. Axaṭer Yeḥya aɣeṭṭas, ma nṛuḥ ɣer la leçon n letnayen, ad naf d akken mi iwala Lmasiḥ, Ana iwala-t, yenna-yasen, D wagi i d izimer n Rebbi. Ayagi t-id nwali à partir le verset 29, yeɛni taseṭṭart tis seţţa u ɛecrin. Ini-k askani Yeḥya iwala Sidna Ɛisa iteddu-d ɣur-s. Inṭeq s ṣṣut ɛlayen, Atah izimer n Ṛebbi, d win ittekksen ddnub n ddunit. Fell-as i d awen-d-nniɣ, ad d-yas yiwen, zwareɣ-t, zwareɣ-t-id, meɛna yella uqbel ad iliɣ. Ad nwali dakken. Yeḥya Aɛeṭṭas iwala deg Lmasiḥ snat n tɣawsiwin. Tamezwarut, iwala-t d akken d netta i d isimmal n Ṛebbi, lmeɛna-s d akken ad immet ɣef umidag, tah nnbi n tidet. Iwala deg Lmasiḥ d akken d wagi ara yemmten ɣef ddnubat-nneɣ. Iwala lḥaǧat-is snat d akken yella uqbel ma

Inelmaden n Yeḥya Aɣeṭṭas, Jean le Baptiste, ad nwali dakken mam nutni uɣalen ḍefren Lmasiḥ, inelmaden-is ur ten-iheggi ara i netta. Ini-ak azekka-nni, à partir le verset 35, azekka-nni Yeḥya mazal-it dinna, netta, D sin inelmaden-is, akken i iwala Sidna Ɛisa iɛedda, yenna-yasen, Atan izamam n Ṛebbi. Mi slan imeslayen-agi, inelmaden-nni defɛen s urfti, tebɛen Sidna Ɛisa. Sidna Ɛisa. Imi i yeẓra tebɛen-t-id, yezzi ɣur-sen, yenna-yasen, D acu i tebɣam? Nutni nnan-as, A Ṛebbi, yeɛni a Sidi, anda tzedɣeḍ? Yenna-yasen, Ddut-d yid-i ad teẓrem inelmaden-nni. Ad teẓrem, inelmaden-nni ddan yid-s, ẓran anda yezdeɣ. Ad tili d rrebɛa n tmeddit, qqimen yid-s alammi Yekfa wass. Aniwa yeddan yid-s? Yedda Andriyus, gma-s n Buṭrus, d yiwen deg inelmaden-nni, yeɛni i itebɛen Sidna Ɛisa, mi akken i s-yenna, Ihdeṛ fell-i Yeḥya. Ad nwali d akken Yeḥya Aɣeṭṭas iwala d akken d wagi i d Lmasiḥ n Ṛebbi. Inelmaden n Yeḥya Aɣeṭṭas uɣalen ɛeqlen Lmasiḥ d akken d netta i d Lmasiḥ. Akken daɣen, akken daɣen ad nwali deg la même leçon igenni, daymen Filbus akked Natanayil wwin-ten i ẓra n Natanayil. Ifeggen-nnes di Natanayil, ayagi-nni ɣer Laruṣu n larebɛa, d akken, d tidet, d wagi i d Lmasiḥ, win akken i ţţarǧun, i yeţţarǧu ugdud. Tannumi ur teɛqilen ara waṭas, ar ass-agi llan widak i yeţţarǧun Lmasiḥ ara d-yas. Et pourtant, yusa-d. Walan-t yimdanen deg lweqt-nni-ines. Yuḥenna iketteb-aɣ-d ɣef idak i t-iwalan. Wa nwali d akken daɣen deg ixef wis tlata, yiwen umdan i d-yusan deg yiḍ yellan d lɛalem n ccariɛa i wakken ad imeslay s tuffra yid-s, yellan d Niqodimus, Nicodem s tefransist. Ad nwali ɣer taggara. Yeɛlem d akken d tidet d wagi i d Lmasiḥ. Niqudimus, imeslayen i yezreɛ deg-s Lmasiḥ beddlen tudert-is, axaṭer i Niqudam mi yenna ayen yasen, Ma yella ur tluleḍ ara talalit tajdiṭ, ur tkeččmeḍ ara tgelda n yigenwan. Yufa-d zdat-s d tidet yiwen n umdan ixulfen akk i timdanin, u yeɛqel-it d akken d Lmasiḥ i yella. Yuḥenna yebɣa ad aɣ-d-yini d akken deg zzman-is Lmasiḥ, ahat mačči akkit, mi llan yimdanen qeblen Lmasiḥ d Amsellek-nsen. Ɣef ddemma n wayagi-nni, sagi ay atmaten d teysetmatin. D lawan ad tqebleḍ Lmasiḥ, ad tqebleḍ dakken Win akken i d-yusan alef n yiseggasen deg-i, iɛac, ixdem lberhanat, d winna i d Lmasiḥ, d winna i d amsidag. Ǧǧa lehna d talwit ɣer takti-nniḍen.